kuudza chokwadi pressure inge yandinyanyire kuti mufesi uyu ende akugara akunyanya kuda kuti akuda kuti asanyanyaziri pabhamba kutodaro eh, ndakabva ndaita hostel wanzwisisa ketina rendi yablot kuaspindale rendi yakanga iri 550
to be honest ndandiunyeba rent it was 550 right nyaya iyoyo ndaudzwa kuti rent ungondibvunze ndike tina ndinga matoodzwa kwana bloti nerende yatobhadhara aitoiziva munin'ina wangu kuti paibhadhara 550 ehe saka rendi orit saka ndine information yekuti rendi yaita 550 rendi zvayaita 550 e, pane promise dzakaa dzakabva kuchechi kuti chechi ndo yaifanira kuzobhadhara mari but chechi yakazowithdrowa kubhadhara mari yerent ndo zvauri kureva here kuti funding haina kuzoitika haina kuzoitika ende eh, funding haina kuzofamba saka pakaasina kufamba funding panapa uh, ini zvakandiremera wanzwisa ketina mm -hmm. kuti ndirame ichidhonzwa 550 bcause handisizori tony biniwa anofunga kuti pamwe kuti ndiri mhene zvekuamwayavaye anova ne mari ini zvakaita sezvakandiremera saka ndine pandakanoita hostel zvekuti nguva iyoyoyo ndakatsamwa blot with all the effort yatiri kuisa auchagari padeni pacho zvokuti tei ndati v11 wangu ndinawo madam auchasira message atone 3 weeks ani mai ndinawo mufoni mukomana asudzoka pai padeni ko chii naye blot haa ah, mukoma haani kachingotaura kutaura marizinzi akani kachitaura aura ah, tiripo ndadaiwo uh, uh, abva ndava ndapuwa show yekubig apple imwe yandaida kumaendesa ndatsvaka plot kumba ndamushaya ndamutsvaka kumbare ndamushaya ndatendera makoni ese andaifungwa ndiona mufana wa ndamushaya ndanzwa kuti blot ari kudomboshava ndasvika kudomboshava kuyaga kwainaya eh, vavanzwa dziketina ndasvika kuya kuti madhaka asingaiti ndasvika mufana wangu ariko mavhidhiyo andinawo aripo ari papo plot aita tumwe tumashow tuya tukumabhawa tudikidiki tuya tuya kwanagiri chii mfana wangu giri chii chadai hamkoma atosi explain andiita sei ndiita sei ndatasawo condition yake kuona kuti ah, unaona kuti ah is no longer blood wanda andiita sei wandandani wandana munyanya bva dai kumashure because inini kana paine subject yandakastudy kudai ndai ndikanyora ndi ndopasa uchiko ndibloti ndakasvika leve kumunzwisisa kuti ukaona akati hmm, ipapa apa pane nyaya dzimwe dzakuda kutotangwa dzakadai ini rega ndigare ndadai eh, basa ramaneja ah, ketina ukapinda uchinzwi uri manjoni atiti handizive kana kwine varipo achazondicorecta basa ramaneja eh, kuna artist is to manage the brand handiwanzwisisa handipo pakusponsa inini ndinoda kutopiwo mari nablod but after all zvese zvandakaita zvese ndichipinda muoffice i don't remember chimbopedwa na one day nablod iam not here to say kuti ndikuti ndira mari ketina get me right kuti kana ndakusimbatiza mm-hmm. nemi ndandipiwa mari ndapiwa mota handisi kuda izvozvo ndovanda kutaura nditika ndataura palife panapa asi oda kuti ndizoti zvese zvandakazviita out of love zvinhu izvo zvezvo ndakazviita zvese expecting nothing in return because ndaida orati rega ndikuti kiketina i love blot it sound is homosexual kuti mumurume i love you andinoziva zvako ka but i love that guy as an artist mufana uyo hakuna wanaida kuudza mulife mangu inini handifunge ndi artist wandaida chiro tataenda kuamerica taenda kupi e eh, ane benaboy arikoko handienawo that's why ikona foni mangu anekana foni yabenaboy but blot munin'ina wangu uya ndaimuda ndaimuita semufana wangu tese tichiningirina tichiita tiri pamwe chete sablot ini ndiri manager handi ndizvo saka pakuzonzi pakuda kuona pachibva remember kumari hadzisi kuuya ka kuti chechi yange yamirawo because of mareasons ayo dzekuti handikomendere chechi vakamirawo nemareasons avo vaizviziyirawo kumukomana ininiwo manje ndakuremerwa ketina handisina zvekuita blot akabva abuda mumba anetsirwa last month yacho the last month akabva abuda mumba Ah, ah, ndobva yasiyaita se imba yaloko madhamu wabuda loti abuda imba yaloko yaloko but ka remember ka muna le ndoti anombawo mauda mari munzwisisa mm-hmm. ada mari ke tina hakuna mwana kana mari ada mari toita sei ini vandaita hostel ndarwadziwa kane zvinhu zvandaita izvi ndadisappointwa kuti blot asiya zvachadai chadai adzokurudza futi zvese mahabits ake akudhara aya ndadzoka futi ndadzoka ndadai ndarwadziwa ketina kuti all oh, the effort yandakaisa ndichidai ndichidai this blot hauipei mi bhegi zvekuti iwe wavhu wadai wadzokera munhu ndiri kurwadziwa ketina ndibvana brekana ndibva ndati no haisi nyore kuramba basa ketina Mm. Kubira basa kuri very nyore asi kuramba kusinyore. I want to show you some, something Ketina. Mm. Akadaro. Eh, Zvakakuudza nje kuti andipenge kuramba basa ra blot inini. I made a studio for blot. Rega ndikuratidze. Yakanga iri panapa iyi. Woti inini ndaida kunge naye. Uri kuona Ketina kuona studio? Eh. iyoyi istudio yablot iyo ukaenda papage blot akaindosa that studio achoda kuti management yangu tagadzira studio tadii saka dai ndaisada basa inini ndainogadzira isu zestate yogadzira blot studio kuti tiite reason why ndakaitira blot studio ndaida kuti blot pokufamba utanga unorekodha munana mbari muya muya muchinodii muya muya you are now getting kuvanhu vaya futi vaya vaya vaiti kana vachibhema vese vachiita sei sada kuta profita kuti uve nestudio yako zvakaita kunge vigilance da kuti uve nestudio yako zvakaita kunge ja uve nestudio yako zvakaita kunge orchestra mberi kwazvo kuti norekodha mustudio mani mako yeidi ninge iri yejng ketina abo tiri kuirira zvisizi nemufona wangu ndikatogadzira studio yapo twa nhasi ingoripa ungoona iri empty yakamirira istudio yemukomana iyoyo iye akatorimo kati munhu achita vhidhiyo rakarimo ko blotisa zvipi zvataita ndotava mm, pakabva abuda kumabebe mufana akabva asvova ndobva aenda from bva ipapo ndakanga ndakungonzwa dzaa nyaya mufana wakadai mufana wakadai asi vanyanya kutarisa zvakawandisa ketina asi vanyanya kutaura zvakawandisa mufana wakadai adai adai adai tatobva kuri abwese kokukumwa musi tafonerwa futi eh, kupolisi usiku paharare central manhera apo svika pamanhera aya ah, chii so so so so so zvinya zvakawanda wanda pawazama uratidza studio ndandichida kukuudza pa ndandisingadi ukudisturba kamera yako yanga iri kumusoro saka hatina kuona but maybe later oh alright rega rega rega rega rega ngokuradzai alright ngokuradzai eh then zvadaro vanzwa dziketina Ah, zvese zvikuitika izvi ndarwadza ndasvika ndaona mufana wangu ari polisi haina ana boy kana ini tete nai ndikati hai no vandaenda papeji rangu ere facebook rangu inini i am now stepping down as a manager wani wabloti handina reason yandakameshena ndakataura kuti i am now to, uh, to concentrate on my business sisi gedina dambukonzita nebusiness rani rangu because handisina time pambuda kuti oke kuti nguva nefamily hazina chinto zvindakanyora nyika ndabuda nyika ndatenda but chamusha kuti why is it toni iwewe wakazingova nezvinhu maoko landlord zvakabva aita ona kuti a ah, renda haisi kuuya zvakabva aita akabva through mhino magweta ake kwabva kwauya samon ringe riya riyadi riya rekuti imimi hausi kubhadhara rendi apa because imi uketi nami ndambokubvunzawo munhu akasiya kaloka imba yako for three months kune zvo zvakasupa mari yerendi unogona pedza kutora legal way handiti against chi saka uyu landlord uyu azvaiita kuti asamone blot the reason being ndeyekuti blot haamuzivi inini ndinda ndiri manager kuna landlord ndakamupuromisa zvese ndini ndinoita mapayments ese handidi kuona ipamba apa muchinokera mwana iam responsible for everything ndinondo tikatowirirana landlord azodai manje azonditi kwewe otoni iwewe pasvika nyaya manje apa wakuda wanditaura nablot who is blot inini ndosamuna samwana kunani kwauri iwewe nekuti ndiwo wakaita sei ndiwo wandakapa imba ndo kunopinda kwakanovhurika imba yablot handiti ichizvo zvichibviswa but zvinhu izvozvo izvo zvichibviswa ah, handina kuda kutora samun ndikariposta pasocial media kuti ah isita kubva uku kuya kwapaipa ndakaramba ndakanyarara
sorry hanzvadzi ndimbokumisa itifambirana muri kuti imimi imba yabloti after chechi yazotadza kubatsira kubhadhara rendi ma 550 550 550 matatu pamwedzi mitatu ah, four months eh. okay 200 landrod akabva atora samoni akasamona imimi nekuti zita release agreement ranga riri eh, pakatadza landlord pakatadza chechi kubatsira kuzobhadhara sekupromisa kwayanga yaita makaudza bulote here kuti hona ndozvavepo apapa mashoo mamusingachaiti mashoo here kuti paite income yemari right mashoo akanga asaitike ketina because takapedza kuita shoo yemuna december tichibva pepe takazoremember tamuna january ka mm -hmm. takazongorizwe mushow one yebirthday repabig apo ratakaita kana paine any show inonzi yandakaita nablot inini muna january social media ikangana andizoketina mm. kana show kana promota yakona kunopopota yonotoni isusu takasashaya kati saka uh, since apato kuti jwa pato iyi paka paka saka isusu ndakukweshana na landlord ndakukweshana na landlord but still more takaona kuti ah, nyaya idzi inione ndoziva nyaya dzemakotsi nyaya dzo nyaya dzikaenda kumakotsi dzikambozvo zvikazotorwa zvokuti message of court yatuta zvinhu nyaya dzo dzadziperi weruweru da zokutaurirani ngirini ketina zvinozodhura zvinhu zviya zvaizvo ndakabva ndamhanya i go and paid mari yaidiwa yerendi andionzwisisa mm. ndabhadha mari idiwa yerendi ndokutora kwandakaita zvinhu ndatora zvinhu ndakaenda nazvo ndikanoisa mugaraji mazviri from that day ketina rakabuda zvinhu imomo from that day ini ndasangana blotika one ndasangana naye kupi ndasangana blotika one pandiri kuti kupolice zvinyanyaya zva zvaitika machiti wamhiri zvanga achita imomomo ndopandakasangana nemufana wangu ndasangana nemufana wangu ndopatakasiyana hatina anything chete chakataura inini ndoda kuti handizive pamwe bloti achazotaura mumwe musi kuti pane paakandifonera itiona akadai reason why uona kuti zvinhu zviya zvezvi eh, panenge paine madisp unoza kuti chatina am not yet saving but pane paine madisp angu achoitika between yeblot nemudzimai wake like inozi youare saying blot agana colorful but do not blot amakuti is a married man mm. anomudzimai and saka zvimwe zviya zvechiitika zviya zviya inini ndaine machances ekuda kunotonosiya zvinhu chero kune kupa mukadzi wani wablotu but inino panomboita mameetings angu naye tri two ainge achitaura something chiri different toward that person and tachina ehe nyaya dzeinotoa but pane dzimwe dzoti inini yake inoti expose nyaya dzeto that level you understand Mm. but izvozvo pane zvechimbo ichiko kana kwapa chawo saka kana mbunozotaiwa munhu so munhu so zvaisaita between kuna kuchembero angona ine mashoko wo kuti tinomboita ti mashoko tichitaura chitadza chidai inini ndaita kusangana na boss wangu boss wangu ndiani ndi blot inini ndandaka employer ne GNG GNG ndiani you cannot separate blot ne GNG handizo ketina mm. saka inini ndaifana kusangana ne murungu wangu oyo gara siko gara kwataita zvese zvatakaita bva patakapinzana basa chai murungu wangu anga akagara apa tichitotaurirana basa kambani katanga kufamba murungu wangu ndandinaye eh, ini no through kutsama kuta sei ndakasvika pakuramba basa ndikadaiwo but ndazokudza ketina handina orit nezva nepandakabva nablot ata but ndaida kuti blot asvike blot akasvika apa akagara pasaid mimi akagara apa aini mukoma pazvo zvangu itaiso itaiso I think ndo zvaifanira kuita because nozoma play mm, vanhu vanoemployana zvekuma mm, zvekuma guitarist tine creator yedu yati toshandisa haizi nyaya kuita two two professional yaya motowirirana mamwe ato maveb agreement akusenza tese mna totutupa chibasa chitoenda mberi sa tine zvataimbowiriranao isi tiri muoffice i want to address nyaya yawataura ketina yemari handina musinini wekuti inini ndakabatirira zvinhu zvabloti kana kubatira pasipoti yabloti kuti ndipe mari ipapo ndo pandinoda kuti ndikubvunze hanzvadzi ndo pandaa ndakuda kusvika da kuti tinyatsofambirana handiti akutaura zvakanaka kuti inini ndinzwisise necomment section inzwisise handiti saka imimi rent kureva kuti church yakangobhadhara rent for two months
yes okay then imi makanobhadhara rent after masamon yefour months ndobva matakura zvinhu mukazviendesa kumba kwenyu I want, I want to correct you something ketina mm. church paid rent for two months mm -hmm. i paid rent for two months a total of four months okay eh, eh, eh ndatondipa correct ipapo ndatora zvinhu pamba remember pamba pakatokiwa eh, i don't know if you want but i, I don't think it's necessary if you want kuti ndifonele lolo ndakamsapa loud ndatora kuti ukasiya ukaloka imba yangu ukadai ukadai svainini ndazoenda inini ini ndane maspeki epamba inini waenda ne maspeki epamba pamba pangu sisiketina handina bai kugara mwana wangu ndatopa makizi mwana wangu chengeta aya aya uchengeta aya bondoza mwana wangu anogona kumisplace i know my i know my kid i know munhu wangu izvi ndogara kuti zviri zviga zvakarongeka chero mapassport ndozana kuti ndaitomachengeta inini ende ndochida kuti nhasi zvaipa ndaichengeta passport tikatadza kuita show tovhiringwa here nekuda kwepassport yandoziva ndogona kuchengeta in this office yes siketina handimboona kumbamba ndozvozvo zvakaitika it's fine ndiri wrong right
mukoma toni blot ane chikwereti chenyu here chemari inokwana kusvika iyo 5500 ende makabatira zvidziyo here kuti iwewe une 5500 yangu yandakasara ndichishandisa iwe uri kurehab yandakasara ndichifanda mhuri yako 5.5 ndo yandakubatira zvinhu
right siketina isusu ndakukudzai i want people to judge whatever they think zvavachafunga so, zvirit kwavari and i don't mind inini ndina bloti munomu bloti aiuya muno mofisi mangu ini munomu ndichimupa mari ketina pandaipa bloti mari achiuya inini ndaizoti bloti akayati kuti mukoma ndimboda waya ndikuda kudai daiwo handito ndaizoziva kuti ano ah, patichazoseenza handiti inini iagreement yedu yataita but that was not even a written agreement you cannot write, write that down ketina kungoti ano mufana wangu handiumboda kana two wire ndoda mchembe ndoti i don't worry let me pay for you then tikazoita show ndozodzora show inogona kutishaika ketina mari yadaro i think let me get the book ndine book iri ketina ifa kutsvaka ndichi ukira ukana kuverenga ketina hmm. rakanzi rakanzi grenade g and g family right bhuku iri ibhuku rangu nemufana wangu rokuti pese paita vaya muofisi ndikatora mari ndairekota zvese madifferent days akasiyana pamwe ndaiteza nekamini kumbiri kuti asazokanganwe there is a date rekuti for example ndakatoti blot right ndakatonyora blot told me kuti ndasungwa kubresite mukoma toni ndikandire 50 dollars izvi ndakazvinyora kudare izvi ndikandire 50 dollars ndova ndanyora maiona hmm. ndobva ndakanda ndinobva ndanyora wai ndichiti anga asungwa kuda nendida kuzama kuda kuzoclarifya pakuti ndikazoda kumureminder kuti aona kamusuya ndakakudaiwo ndakudai ndobva ndasvika blot collected 50 dollars achida mari yekushandisa that day rakabva kumatrix ndainyora imadza nechinyora pasi dziketinets then another day zvakawandisa bcause bhuku iri rakazara harina one page harina iri and i would be happy kuti blot akazouya anzi apinda life ati mukoma pane pakunondipa bhuku iri ndamunyorerai but pabhuku iri rese iri rakanoakumilita mari kusvika apa

right ketina uri kuona bhuku randanyora maexpenses nemufana wangu nhasi ndiri kuda kuti blot azokwanisa kunditaurira akataura kuti mukoma makandita kuti nini handina chandoda kukupai nekuti nini muri kuti ndine mari yangu handambodaro
All right. Kweli. handina kumbodaro kuti ndati handina mari yoda eh, eh. tainyorerana pasi nhasi ro blot i'll be here pakanzi ada kunda live nekuti hatina here chinhu chatina kunyorerana pasi nemufana wangu and handina pandakasangana nablot tikadiscussa nyaya yezvinhu zvandangodzokawo ndaifanira kudiscussa nabosi wangu ini toita sei bcause vane zvavaindiudzawo ndiri muoffice no mvoma musadai ini ndiri kudai bcause munotoona kuti tanziri padeni ini kutotiza so so so so vane vane mareasons vanenge vachitaura ende i know handizi kuti vanozvitora se but to be honest ma, there were mareasons anga akawanda ekuti Right. aitaura imimi maive nemareason enyu yekuti mu- maka- makabvisa zvinhu handiti but bloti semunhu aigara nemukadzi then ndobva imba yazokiyiwa handiti Ma- why Ah. musina kuzotsvaga kuti mukadzi wabhulota aripi kuti mumupe midziyo pamakaitakura kuti mai mwana midziyo yenyu iyi pamba apa pa zva- zvadhakwa chechi haichakwanisi kutibatsira isu hatisi kuita mashow hatisina income ini ndaku- ndanetawo nazvo midziyo yenyu iyi kana kuti ndakomenda petina ndikati murungu wangu inini paakatobva pamba pamba pachisara pachizovharwa why ndakutaura zvibhozi eh, panofanira kuda clarification pamba achizotosiya madhava vana wana kubudira napaden ka wachidai achidai mukadzi murume ndiyakatanga kuti ndobva aenda amhene for more than one amhene one and half man aenda then oh. madhama wana kuti paakupisa mubva tochi ndobva wanokachi then zvakazoita kuti tinodriver landlord tinomusvitsa kwatakaita sei kwatakamusvidza saka imi kwese nenyaya muri kubvunza muri kuti inini sei ndisina kuzofona musina kuzotsvaga mai mukadzi wabloti kuti horaiti bloti aenda akugara kwaakugara kunana domboshava kumashamwari ake nekupi nekupi handiti Mukadzi ambosara akazoendawo hapachabhadharwi rent. Sei musina kuzotsvaga number yemukadzi musi wamakatora zvinhu since pava paine zvinhu zvemwana mabirth machii machii. Sei musina kuzofonera mukadzi kuti toisa zvinhu kupi hautore zvinhu. Ndo reason yandakupa siketina kuti inini naboss wangu handiti pavakatobva padenha vachitoenda vakutogara kwavakutogara kwacho kwanga vasiri padenha apa vane bosi vangu vane zvavaindiudza zvinhu zviya zvandi zvaa zvakatengerwa murungwe ndizvo here naisisiketina mira ndoda kumbobloka munhu andipindira kuti harisi basa ratonirora hundiudzi mubvunzo yekubvunza palive yangu enda